Исәнмесез! Бүген сезнең белән Бишле шоу һәм мин Вәсилә, аның алып баручысы. Бүген бездә кунакта җырчы Алсу Фазлыева. Алсу, сәлам! Сәлам, Вәсилә.
Ничек хәлләрең, Алсу? Әйбәт. Бүген Нәсим мәктәп партасы артына утырды. Кайчан соңгы тапкыр утырган идең мәктәп партасы артына, хәтерлисеңме? О-о-о-о-о!
Ничә, егерме ел була инде. Егерме ел элек әйтәме? Мхм. Сагынасыңмы соң мәктәп елларын? Сагынам, өлешләп, өлешләп сагынам. Авыр вакытлар да булды, җиңелле вак, җиңел вакытлар да, күңелле вакытлар да инде. Чынлыкта, ну сагынасың инде, ну кире кайтмассың. Рәхмәт бик зур сиңа безнең тапшыруга килгәнең өчен. Бүген без биредә мәктәп укучылары белән көч сынашачакбыз һәм мин беренче катнашучыбызны чакырам, беренче сыйныф укучысы Илүзә. Илүзә, сәлам! Кил монда. Утыр менә монда. Илүзә, ничек хәлләрең синең? Илүзә, син бабаны танысыңмы? Мулл.
Алсу. Алсу җырчы апамы? Син аның җырларын беләсеңме соң? Иә. Кызлар, мин сезгә менә шундый рәсемнәр бирәм. Менә бу рәсемдә нәрсә сурәтләнгән? Ручка белән язырга мөмкин, әйтеп кенә китсәгез дә була. Монда төрле сорттагы ярмалар дип әйтәбез инде. Кайсы ярманың нинди исемле икәнлеген сезгә билгеләргә кирәк булачак. Афсус, сукканда бары тик әйләнә-тирә дигән хәл. Әйләнә-тирә дөнья. Бары тик бу. Ә шундый фән бар инде. И анда балаларга шундый күп биремнәр бирәләр. Сезнең малайларга дәрес әзерләшкәндә дә бераз гына әзерләшкәнем бардыр инде, шулай бит? Әллә үзләре әзерлиләр беләсең? Дөресен әйткәндә, мин балалар белән

Рүзәнең дүрт дөрес җавабы бар. Алсу, синең нинди җавапларың бар? Әйтеп кит. Минем дөге, Аһа. карабодай, торы, чәй, кофе, менә кырысының хәзер исемен оныттым.
Һәр исемен хәтерләмисеңме? Боткасын пешерәбез бит инде. Мхм. Ярар.
Бик зур рәхмәт сезгә, кызлар, катнашканыгыз өчен. Без җавапны тулысынча дөрес булса гына саныйбыз. Әлеге бирем нәтиҗәләре буенча берегезгә дә балл бирелми, шуңа күрә безнең исәп Нольга ноль. Ә без дәвам итәбез һәм безнең икенче сыйныф татар теле һәм безнең икенче сыйныф катнашучысы Алия. Алия, кил монда кызым. Исәнмесез. Исәнмесез. Кил менә монда кызлар. Матур күлмәкләр.
Әйе. Бу форма инде шундый. Ай-яй-яй.
Şimdi milli ornamentli форумда йөргәнең дә бар. Алия, ничек синең хәлләрең? Әйбәт.
Алия, безнеке дә әйбәт, Алия, рәхмәт. Алия, безнең уенның кагыйдәләре менә шундый. Алсу апаң инде уйнап карады, ул инде белә, үзен сынап карады. Мин икегезгә дә бер төрле бирем бирәм. Бу биремне чишәргә кирәк. Бу сезнең мәктәп программасындагы бирем, аның беравыклыгы да юк. Һәм безнең икенче сыйныф татар теле. Чишә башлагыз ручкаларыгызны алыгыз да. Әйдәгез урманга һәм кырга табигать китабын укырга. Табигать сүзен хәрефләр һәм авазлар составы ягыннан тикшер. Алия, танышмы сиңа бу? Тик шул беләсең нәрсә икәнен? Һәрбер хәрефне аерып, Т хәрефе нинди? Саңгыраумы, яңгырамы, А, Б, шундый квадратный клеткалар эчен. Исеңә төштеме? Мһм. Алсу, сине ничек татар теле белән хәлләр? Әйдәр, сөйләшү ияле. Татар теле буенча яңгыра, яңгырау, саңгырау, сузык дип булса инде. Әйе, монда һәрбер бүлмә сүз языла, табигать дидеңме? Ләкин ул башка төрле укыла. Әйе. Һәм без аны тикшерәбез нәкъ менә ничек аның була әйтелеше. Т хәрефе нинди ул? Т авазы нинди? Т хәрефе нинди авазны белдерә? Т авазы. Саңгырау, правильно бит? Әйе, әйе, шулай.
Дөрес уйласаң. Ә синең мәктәптә иң яраткан фәнең нинди иде?

Үземне өйрәтәләр балалар. Әйтәсең инде, балалар, менә мин бүген мәктәптә булдым. Һәм мәктәптә нәкъ менә сез укыганны укыдым. Шуннан беленә инде, Алсуның чыннан да җиңел эш түгел ул. Әйе. Барысын да истә калдырырга кирәк. Алар үскәннәр бит.

Менә бу әйтәләр, мин күрәмен, минем дус кызлар, балалар белән дәрес хәзерләр, кычкырышалар, сугышалар, көрәшәләр. Ә мин алай теләмәдем. Шуңа күрә бу өлешне мин җаваплы, үзе үз эшен яхшы белә торган кешегә тапшырдым да. Менә шул. Бөтен кеше тыныч.
Бөтен кеше тыныч, өйдә вообще идеаль тынычлык. Әйе, идеаль тыныч. Һәм бишлегә укый малайлар. Вот, дәресне дә әзерләгән вакытында, әти-әнинең дә нервысы тыныч, шулай бит? Әйе, бәлки кемдер әйтер инде хәзер, О-о-о, болар берәр начарчы әйтеп куярга мөмкин. Менә мин шулай уйлыйм. Минем фикерем. Беләсеңме, минемчә, бик шәп фикер. Чөнки һәр кеше үз эше белән шөгыльләнергә тиеш. Әти, әни, ул бит ул, укытучы түгел. Аннары бит әле аны тырышасың балага аңлатырга, син барыбер укытучы кебек аңлатамысың. Киресенчә, синең зыян салуың бар. Дөрес аңлатмыйча, бала аңламыйча калып, аннары алга таба тагын материалны үзләштермәскә мөмкин. Шуңа күрә миңа калса, бу бик шәп фикер, бүгенге заманда шактый киң таралган һәм просто супер. Ә без тикшерәбез. Так, Алиянең яңгы барысы да дөрес. Молодец! Алия, синең барысы да дөрес. Хәер, Алсуныкын карыйбыз. Так, саңгырау дип уйлыйм мин монда, бит саңгырау. Хәзер карап чыгам.
Дөрес, дөрес, синеке дә барысы да дөрес. Молодец, менә бит, ә син белмим дисең. Димәк әле, Алсу, бәлки, Дәресне кайвакыт әзерләшергә дә мөмкин, шулай бит? Ансы мин әзрәк кенә булсам иде, ансы менә. Менә.
Димәк, безнең исәп ачылды һәм икенче сыйныф татар теле нәтиҗәләре буенча исәп бергә бер. Алия укучылар командасына бер балл китерә, Алсу шулай ук үз-үзенә бер балл китерә. Алкышлыйбыз кайчага. Безнең катнашучыбыз Камил, Камил Айдауз. Исәнмесез, исәнмесез, исәнмесез, исәнмесез.
Әйдә утыр. Менә бу синең урының. Камил, мин сиңа һәм Алсу апаңа бер төрле биремнәр бирәм. Шул биремне карап, бирелгән вакыт эчендә башкарырга кирәк, яме? Алсу, рус телен мәктәптә мәктәптә хәтерлисеңме ничек укыганыбызны?
Рус телен татарча укыды балаларым төсте.
Ничек кенә булса да, рус теле мөһим фәннәрнең берсе булып тора һәм өйрәнергә туры килгәндер, шулай Алсу, ә сезнең җырчы булырга теләгән кечкенә вакыттан ук бар иде. Ничек килеп кердең син бу өлкәгә? Ничек шундый юлны сайларга булдың?
Рус теле дип отырмысың? Мин кечкенәдән иҗат белән шөгыльләндем, миңа бу шөгыль ошый. Шуңа инде бу эшкә бу эшкә кереп киттем дип әйтәсем килә. Иҗат мин нәрсәгә эшләсәм дә иҗат белән бәйле.

Да, все отлично, молодец. Алсу. Ага.
Монда, Дөрес. монда бит хәрефләр керә. Әйе, әйе, махсус э, шулай Да. куелган. Икегезнеке дә дөрес. Димәк, өченче сыйныф нәтиҗәләре буенча укучылар командасына да, Алсуга да берәр балл бирелә. Гомуми исәп икегә ике. Ә без дәвам итәбез. Дүртенче сыйныф математика һәм безнең катнашучыбыз Амалия. Амалия үз кызы. Ничек хәлләрең синең? Яхшы.
Амалия, син математиканы яратасыңмы? Әйе. Ярар.
Менә хәзер карыйбыз инде математикадан Түбәннәре ни дәрәҗәдә икән? Һәм Алсуныкын да тикшереп карыйбыз, шулай бит? Кызлар, икегезгә дә бирем. Тегүче алты көндә һәр көнне сигез итеп 96 мендәр тыршы теккән. Шулай ук эшләп, унсигез көндә ул ничә мендәр тыршы тегәргә мөмкин? Биредә ике гамәл белән дә, бер гамәл белән дә чишә аласыз. Димәк, безнең вакыт бетте һәм без тикшерәбез.

Беренче чиратта без тегүченең бер көнгә ничә мендәр теккәнен ачыклыйбыз һәм соңыннан унсигез көнгә ничә мендәр теккәнен дә беләбез. Димәк, кызлар икесе дә биремне дөрес башкардылар. Беренче чиратта без тегүченең бер көнгә нихәтле мендәр теккәнен табабыз һәм соңыннан шул санны унсигезгә тапкырлыйбыз. Гомуми исәп, өчкә өч. Шулай итеп, бишенче сыйныфка да килеп җиттек. Тарих фәне һәм безнең катнашучыбыз Сәет. Сәет сәлам! Исәнмесез!
Әйдә уз узды. Бүген безнең уенның шартлары буенча мин сиңа һәм шулай ук безнең кунагыбыз Алсу апага бер үк төрле сораулар бирәм һәм сезгә шушы сорауга җавап бирергә кирәк булачак. Билгеле булганча, борынгы Мисырда фиргавеннарның төрбәләре була. Төрбә эчендә кечкенә хезмәтче сыннары да куела. Сыннар куюның максаты нинди булган?

Әйе, бу дөрес җавап дип әйтер идем, ләкин төп хикмәт анда түгел, нәкъ менә хезмәтчеләрнең сыннарын куялар анда. Аларга шушы дөньяда хезмәт иткән шул хезмәтчеләрнең кечкенә генә сыннарын куялар. Ни өчен куялар? Ни өчен ки алар тырышкан бик каты. Әйе, алар тырышкан, ләкин борынгы мисырлылар нәрсә дип уйлаганнар, ни өчен нәкъ менә сынны кергәч куйганнар алар? Асылсының җавап ишет.
Минем бу пирамидлар янында булганым бар. Әйе. Ләкин инде тарих минем, конечно, авыррак иде. Үзең Азат бик яхшы белә тарихны. Үзенең фикерем бар, әлбәттә, ләкин Алсу үзенең фикерен җүләр өчен, үзенең фикерен Тәгаенләр өчен хәзер Азатка шалтырата һәм без Азаттан сорыйбыз, ул шушы сорауга җавапны белер микән? Громкига куярсыңмы соң? Даже. Монда миңа шундый сорау бирделәр, тарихны син бик яхшы беләсең.

Пирамидалар. Шушы пирамида эчендә кечкенә генә хезмәтче сыннары да куелган. Менә шушы сыннарны ни өчен куйганнар? Максаты.
Хезмәтче сыннары да.
Хезмәтче сыннары, әйе. Фиргавеннәр. Фәрештәләр аңа күрәдер.
Азат, фиргавеннәрне бит инде җир астына күммәгәннәр, сәлам. Аларны күмгәннәр махсус төрбәләргә, мавзолей дип әйтәбез. Таналарыннан да үзләрен генә куймаганнар, аларның гәүдәләре кырыена шулай ук хезмәтчеләренең дә сыннарын куйганнар, кечкенә генә хезмәтче сыннарын куйганнар. Ни өчен шулай эшләгәннәр борынгы мисырлылар? Синең вариантларың? Бәлки аларның
аларны саклап торучы кебек. Иң шакшы кешеләре. Син якын конечно, но тагын бер деталь кирәк безгә. Хезмәтче нишли? Хезмәт итә. Аһа.
Хезмәт итә.
Теге дөньяга киткәч тә аларга хезмәт итүче кирәк. Инде шушы Менә ниһаять.
Әйе, дөрестән дә теге дөньяда алар тереләләр һәм аларга терелгәч хезмәт итүче кирәк. Шуңа күрә борынгы мисырлылар моңа чын күңелдән ышанганнар һәм шулай итеп куйганнар. Димәк, без моны китереп чыгара алдык. Азат, бик зур рәхмәт сиңа. Сәет, белә идеңме моны? Аңа оныттым. Онытты гына Сәет, шулай бит? Ләкин Сәет моны белә иде. Алсу, ничек булсын, Сәеткә дә бал бирәбезме? Белгән бит мин аны. Әйе, ул аны. Димәк, ул аны якында гына әйтте бит инде безгә нәрсә кирәклеген. Шуңа күрә без әлеге бишенче сыйныф нәтиҗәләре буенча укучылар командасына да, Алсуга да бер балл бирәбез. Һәм безнең гомуми исәп, дүрткә дүрт. Шулай итеп, 6-нчы сыныфка да килеп җиттек, география. Һәм безнең катнашучыбыз Камил. Камил, кил монда. Утыр. Камил, менә синең алдында сорау бар, география фәне буенча. Асу синеке дә шул ук. Сез шушы сорауга телдән генә җавап бирсәгез дә була, сезгә уйларга бераз гына вакыт бирәбез.

Сиңа искә төшмәдеме?
Азот суы. Исегездә калдырыгыз. Атмосфера төп өч өлештән тора. Җиргә якынрак өлеше аны топосфера дип атала. Алга таба, өскә таба менгән саен стратосфера һәм инде иң югары катламнары атмосфераның югары катламнары дип атала. Шулай итеп, география фәне буенча бирелгән бирем нәтиҗәләре буенча бер генә командага да балл бирелми һәм безнең гомуми исәп, дүрткә дүрт. Димәк, бүген дуслык җиңде. Алкышлыйбыз. Шуның белән безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге икенче татар гимназиясе укучыларына зур рәхмәтебезне белдерәбез. Алсу, сиңа шулай ук, безнең янга килгәнең өчен, катнашканың өчен, мәктәп белемнәрен тикшергәнең өчен бик зур рәхмәт.